Selâm aleyküm, bu menim tatam Zira. Bu menim qocam Arzı. Bugün biznen Dilever Osmanov! Maşallah qızlara! Men sizge keldim bilesiñizmi nereden? Canköy çöllerinden Sudağa keldim. Mına köresiñmi nasıl tarif eteyim Sudaqça endi. Siz soñki vaqıt Sudaqta yaşaysıñız. Evet.
Nasıl siz özüni isitesiñiz? E, şu dağnıñ avasını begeniyim. Deñizlerin, dağların, ana, o tarafı Taraqtaş, bu tarafı Baqataş. Öyle dağlar güzel, pek seviniyim. Siz begenesiz şu dağı? İye.
A, men de begeniyim. Sağ oluñ. Avası pek güzel. Mında eki kere ava deñişe, bilesizmi? Bir kere ruzgâr deñizden ese, ekinci kere dağlardan ese, eki kere temizlene ava. Onıñ içün bunda avası güzel. Men de böyle endi, ne deyim, qurucuman adama, añlaysız qurucuman degenimni? Eee. Böyle endi yaşında adam, olara deyler qurucuman adam. Maña pek güzel bunda. A siz kiçkene balasız, sizge de güzel. Böyle çapıp-çapıp yürseñiz, bir kereden büyük-büyük balaban olıp ösersiñiz.
İcadiy yoluñız nasıl başlandı? E, icadiy yolu men çoqtan başladım. Ta muzıka mektebine oquğanda başladım. Ee, avalar eşittip. Qomşular sudaqlı edi, bizde qomşular, Elbuzlu, Taraqtaşlı, böyle köyler bar bunda sudaqta. Episi evler qura edi. O zaman biz babamnen bara edik olara musafirlere, olar bize kele edi musafirlere, yırlay edik, çalay edik. Men akkordeon çalay edim, yırlay edim, babam kemane çalay edi, qomşular yırlay edi. Soñ. Men oları eşitip, başladım ögrenmeye, au, yalıboy türküleri deyler, sudaq türkülerine. Ana öyle başladım özüm yolumı. Soñ, soñ, soñ başladıq babamnen beraber, böyle, cıyınlarda, bayramlarda çalmaya, yırlamaya, ana öyle yavaş-yavaş işte. Soñ Babamnen ekimiz, babam kemanet çala edi, dare çala edi, men akkordeon çala edim. Babam yırlay edi, men utana edim yırlamaya. No, bile edim yırları, çünki men çoq eşittim o yırları qomşularımızdan, babamdan. Aytacağım, qomşularımızdan Yalıboy türküleri eşittim, babamdan Noğay cırlarını eşittim. Kördiñizmi, nasıl şive? Çöl taraf tatarlar Qıpçaq şivesinde laf eteler, a Yalıboy taraf, Sudaq, Yalta, olar laf eteler böyle Yalıboy şivesinde. No, eger böyle aytsaq, Cenüp şivesi, deyler, daa Yalıboy şivesine arapça Cenüp deyler. Böyle qıpçaq şivesine arapça şimal deyler şivesi. Ana öyle şeyler ögrenip başladım, oqup başladım. Soñ toylar çaldıq babamnen. Aytacağım, soñ yırcı oldım. Ana, bugünki malde daa yırlap yürem. Ne zaman ilk kere sanağa çıqtıñız? Aa, men sanağa çıqtım tap konservatoriya bitirgen soñ. Bir biñ doquz yüz seksen sekizinci yılda çıqtım sanağa, anda yırcı olıp, Qaytarma ansamblde başladım yırlamaya. Soñ biz Qaytarma ansamblen Qırım'a keldik. Qırımda yaşadı bizim halqımız, o malde episi göçü edi Qırım'a bir biñ Doquz yüz seksen yedi, seksen sekiz, seksen doquz, doqsanıncı yılları, ana o zaman men başladım qaytarmada çalışmaya, yırlamaya, Astanada. Ana soñ Qırım'a köçtim. Aytacağım, bugüngece mına yırlap geziyim işte. Menim yırım, bizim qırımtatar halq yırlarını men pek seveyim, onıñ içün yırlayım. Sağ, selâmet olğanımca yırlacam, inşalla. A siz yırlaysız bir şeyler, yoqsam oynaysız tek? Oynaymız, evde yırlaymız. Maşalla, maşalla qızlara. Nasıl sizde sevimli yırıñız? Aa, siz bilesizdir endi. Eñ sevimli yırım, Noğay bitleri. Yırlaysıñız?
Men onı bütün ömür yırlap keldim, em yırlayım, ebet. Yırlarsıñız?
Yırlayım, yırlayım bir biyit. Sizler içün yırlayım bir biyit. Amma añlarsızm, yoqum anda şimal şivesinde, çöl taraf. Tatarlar Qırımda yaşay, ana o şivede. A siz Cenüp şivesinde laf etisiz. Yahşı, yavaş-yavaş yırlayım, añlaşılsın. Ay-hay! Ayt deseñiz, men aytayım, anauın noğay bitlerin bilgenden soñ, ah degende, ah cigerim-au, küyügenden soñ, til tañlayım körünedir, avgiler külgenden soñ. Men aruvman dek maqtanma, baynıñ qızı senden de aruvın tabarman-au, qudırğandan soñ. Qaburğañda et qaldırmamay, sıdırğandan soñay. Kördiñizmi, nasıl böyle şaqa yırı? Men Salivan edim. A manasını aytayım size? Eee. Manası, bir dane genç çoban çalışı a o bayda, bay, ne de. Bilemiz. Bilesiz ya, bay kim? Sürü-sürü qoyları bar, neleri, soñ malları bar. O çoban ayday oları çöle, vaqa yanda. A baynıñ bir qızı bar, böyle dolu, tomalaq qızı. O pencireden baqay er vaqıt, saba nasıl bu çoban qoyları ayday çöle de, çölem, bilmeyim, anda, ebet, çöl. a soñ o qıza baqa da i başlay onı mısqıllamağa. Mına böyle sözler ayta, Ay-ay, alay da alay, alaynıñ-au, qızı da qayday, körmesini sorasañız, cañı tuvğan ayday. Qulaçqa sıymaz, qucatan atmaz şaşları bar, salonlı, biyaztuv, caltırağan tişleri bar, jigirmigin atday qara qazday cürüşi bar, haqqatında aytılmazday külüşi bar, mayışıp kelgen beli bar, taze talday. Bir kün bayın körmesem avigiler, dey, içimde qaynay, qaynayay. Kördiñizmi nasıl? Yoq, ğaliba añladım. Sağ ol.
Ana öyle şaqa yırlarımız bar. Yalıboy yırları da pek güzel. Olar öyle dülber. Misal içün, bizim halqımız çoqusı Yalıboy, böyle, türküleri böyle ev aqqında, bizim. Qırımtatarlar seve ev qurmaya. Mına mında da ev qurdıq. Soñ Orta Asiyada da bizim babalarımız ev qurdu. Bütün ömür biz ev quramız. Onıñ içün Evlerim, evlerim degen yalıboy bir türkü men sizge de isteyim söylemege. Evlerim, evlerim, yüksek evlerim. Evlerim, evlerim.

Qıyın yaşayış, ana oñ içün o aqqında buyur. Er esas yırın manasın bilmek kereksiz. Ne aqqında yırlay, nasıl manası, soñ, soñ onı bilseñiz, soñ duyula o. Başqalarğa yırlağanda, özüñiz de soñ duyıp başlaysız. Yır degen şey, muzıka degen şey, o duyğu şeyler episi. O episi içten gelmek kerek i aqıldan gelmek kerek. Ana öyle men sizge tevsiye söyleyim. Ana onı tüşüniñiz er vaqıt, yır yırlağanda er bir yırnıñ manasına eger tercimesini bilseñiz, manasını bilseñiz, soñ duyğunen, öyle yüreknen aytsañız, neçün men onı sizge aytam, çünki o halq yırları. Diger halq yırları da öyle yırlana. Halq yırları demek birinci anda halq yüregi, halq temeli, ana böyle candan yırlamaq kerek. Onıñ içün men sizge aytam, mesal içün, Eger yırlasañız opera, anda, ebet, ses kerek. Ayda, ba-ba-ba-ba! etip yırlana. A halq yırları, aman, bunıñ bir kolorit, yürek, cannen titrep yırlamaq kerek. Añladıñız biraz farqlarını? Ee. A, güzel.
Muzıkadan ğayrı, bauhta nenen dan oğraşmağa sevesiñiz? seveydiniz?
No, muzıkadan ğayrı, men sevem, ne de, aş pişirmege. Men aşamağı da sevem, i aş pişirmege de sevem. Soñ musafirlerni de, çalğıcılar çoqusı keliy, men olara baram. Biz toplanamız beraber, pişiremiz aşlar, böyle güzel oturamız, yırlaymız. Ana, öyle vaqtımız güzel geçiy, halq yırlarını ebet yırlaymız, çalamız, soñ bizim neymiz, göñlümiz köterile, yürek coşa, ana, öyle yaşaymız. Çünki yaşayış, yaşayışta çoq şey ola, em qıyınlıqlar oluy, em böyle güzel tarafları oluy. Onıñ içün

Talebeler bar, amma çoq degil. Mına bu Tatlı ses olğanda ATR kanalı yazdı, anda Tatlı ses balaların çeşit türlü taraf, çölden olsun, yal boydan olsun, şeerden olsun, toplap, istidatlı qızları, oğlanları seçip aldılar. Soñ anda menim talebelerim de bar edi. Onıñ içün aytmayım şimdi talebelerim adlarını, aytacağım, bizde çoq istidatlı halqımız bar. Onıñ içün kelecegimiz bizde balalar, yigitler, gençler, biz olarğa oca olıp, Demek, ögretemiz, nasıl sanağa çıqmaq, nasıl yırlamaq, nasıl manalı türküler seçip almaq, ana, soñ oyuncılar oyna, oynamaya ögretiy, nasıl usullar, qırımtatarca oynamaq, milliy oyunları, ana, öyle, demek, bu, bu milliy sanatımız. yaşamaq kerek, inkişaf etmek kerek. Onıñ içün biz böyle programmalar da iştirak etip, sağ olsun ATR mına kanal, olar öyle programmalarnı açıp, balalar içün çoq böyle istidatlı balalar şimdi sanağa çıqa, çalğıcılar, oyuncılar, türkücüler. Men çoqlarını bileyim. Siz de ötseñiz, yavaş-yavaş. bilersiz inşalla. Bu sizge de tevsiyem bar, oynamaq, eger istidatıñız olsa, ya da yırlamaq, ya da muzıka mektebine barmaq, onı mutlaq kerek, mına bu tögerek, çeşit türlü tögereklerge barıp ögrenmege. Ne siz sevisiñiz, onı ögrenmege. Misal içün, men türkü sevdim, çalğı çevdim, o taraftan kittim. Şimdi aş pişirem, onda seveyim, amma men oña oqumayım, oqumadım. Ana öyle işte. Dilevera ha, Da.
biz sizni Qırım ansamble iştirakçisi kibi bilemiz. Uhmm. Gastrollerde olğan şiirlerde eñ sevimli nasıl? A, gastrollerde biz çoq bardıq. Qırım ansambl aslada böyle. Gastrollerde qatnağan ansambl biz çeşit türlü memleketlere bardıq, Türkiyege, Almaniyaya, Poloniyaya, Poloniya, Polşa, Almaniya, Germaniya, Türkiye, no, endi Qırımğa, Orta Aziyağa, Özbekistana. Aytacağım, anda qırımtatarlar olğan yer, Moskvaya da bardıq, anda da qırımtatarlar bar. Soñ Sankt-Peterburg degen şeer, anda da qırımtatarlar bar. Bütün bu şeerlerge biz gastrolen barıp, kontsertler berdik. Anda bizim qırımtatarlar yaşaylar. Amerikada da bar qırımtatarlar bizde, siz bilesisiniz onı? Ana Nyu-Yorknıñ, Nyu-Yorktan bir eki yüz, üç yüz kilometr, anda da bizim dernegimiz bar, qırımtatar dernegi. Anda da qırımtatar. Amerikada men olmadım, amma uçan suv. ansambl vardı anda. Onıñ içün aytacağım, bütün dünyada qırımtatarlar bar. Onıñ içün qırımtatar sanatını ögrenmek kerek, bilmek kerek, meraq yapmaq kerek, soñ tilni ögrenmek kerek. Aytacağım, o taraftan eger, mana, gençlerimiz biraz. başlasa, oqumaya, bilmeye, meraqlanmaya, soñ, ebet, bizde tilimiz de, dinimiz de, sanatımız da er vaqıt inkişaf eter, yüksekke köterilir ve biz qırımtatar milleti, halqı dep özümüzni er vaqıt yüksek tutıp kezermiz, inşallah, başqa halqlar kibi. sırada olurmız, bir sırada. Ana, oğa kerek bizge tırışmaq, men öyle belleyim. Sizge de tevsiye etem. Soñki vaqıtta siziñ Qırımda olmağanıñıznı zan ettik. Sır olmasa, qayda ediñiz? Biz pek bekley edik sizni. O, maşallah, anda sır yoq ebet. Men emekke çıqtım, emek demek pensiya. Pensiyağa çıqtım, meni çağırdılar çalışmaya Türkiyege, Ankara dernegine. Anda bardım, bir taqım tizdim. Mından bir dane oğlan. aldım özüm, qalğanı Türkiyeden topladım. Çalğıcılarnı bir taqım tizip, anda dernekle, derneklerge, derneklerde kezip, anda çoq qırımtatar dernekleri var. Ankara şeerinde olsun, İstanbul şeerinde olsun, Konya şeerinde olsun, anda ve ilâhre-ilâhre şeerlerde aytacağım, anda kezdik. türküler, soñ avalar çaldıq, amma oyuncılarımız anda demek, bizim studentlerimiz, anda oquyan studentlerimiz menim ansamblde oynadılar. Anda olar oquylar, anda Türkiyede çoq qırımtatar qızları, oğlanları oquy, çeşit türlü yurtlarda. Ana onıñ içün beraber biz anda kontsertler berdik. Anda eki yıl çalıştım, soñ qayttım kene Qırımğa. Çünki anda bizde diaspora, beş-altı million diasporamız bar Türkiyede. No, olar, ebet, endi yüz elli yıl ziyade endi anda yaşaylar. Onıñ içün. türkleşip qaldılar, deyler. Amma oları anda Qırım türkleri deyler. Olarıñ ecdatları Qırımdan olmuş evelden. Onıñ içün. Amma olar dernek açıp anda, demek, urf-adetlerimizni küteler, türkülerimizni ögreneler, tilimizni ögreneler, ana öyle toplanılar bir yere. Ana, Soñ kontsertlermi bergende olara yırladıq, çaldıq, sözler ayttıq. Soñ bayramlar olay, olar dey tepreç, a biz deymiz hıdırlez, keç taraf, kerç tarafta tepreç dey bizde tatarlar, a yalıboy, Bağçasaray taraf hıdırlez dey. Aytacağım o halq böyle neleri, bayramları olay ne de. baarde, öyle bayramla. Tarif etsem, çoq şey men tarif etecem, amma bir türkü yırlayım sizler içün. Endi laf etmege çoq istemeyim, türkü yırlayım. Men yırcım da. Men sizge qalaylıq azan aytayım. Yahşı. Qalaylı qazan içinde ğaz balası, Qalaylı qazan içinde ğaz balası, Qızın baştan çıqarğan öz anası, Qızın baştan çıqarğan öz anası. Qalaylı qazan içinde ğaz etimiz, Qalaylı qazan içinde ğaz etimiz, Toyda-cıyında oynağan adetimiz, Toyda-cıyında oynağan adetimiz, Toyda-cıyında oynağan adetimiz, Toyda-cıyında oynağan adetimiz. Maşallah qızlarım! Begendiñiz? E. Güzel yırlar. Daa bir dane yırlayım, böyle şaqa yırları. Azbarında quyusı bar da vay, vay, vay. Ne de salqın suvu da var da vay, vay, vay. Eki güzel qızı da var da vay, vay, vay. Biri sana, birisi mana vay, vay, vay. Eki de güzel qızı da var da vay, vay, vay. Birisi sana, birisi mana vay, vay, vay. Gördüñiz nasıl bizim Dülber yahşı yırlarımız var. Dleberğa, biz kibi balaçıqlarğa ne tevsiye etersiñiz?
Siz kibi balaçıqlarğa men nasıl tevsiye isteyim aytmaya, siziñ ömrüñiz uzaq olsun, sağ-selâmet olsun, aydın olsun, er vaqıt Alla sizni qaza-belâlardan saqlasın, anañıznen, babañıznen beraberlikte ösip, oqup, birinci oqumaq kerek. Bizim qırımtatar halqımız nüfusı az, Nüfusı az demek tercimesi, mı malıyy narod şitaymısı, onıñ içün nüfusımız az. Amma biz küçlü, biz geray, geray nesilimiz biz. Bizim ecdatlarımız geraylardan. Olar pek böyle atıq olmuş ve böyle, ne deyim sizge, küçlü. nesilimiz bar. Onıñ içün ana öyle tevsiyem, oquñız, oquñız, oquñız. Episi güzel olursun, inşallah. Ya siziñ ana-babañnen nenen uğraşa ediler? Aa, menim anam-babam, babam dülger edi, stoler. Çalışa edi işte o zaman. Anam da menim yaslide nete edi, Balaları baqa edi işte. O terbiyeci edi yaslide. Ya siz balalıqta kimge oşa ediñiz, anana ya da babana? Ya da bir kimsege? Yoq, men balalıqtan ayta ediler, oşaysıñ anaña, tabiatıñ da anaña oşay, özüñ de anaña oşay. Meñ babam pek atıq edi. A men anama oşadım. Anam böyle mulâyım edi, a böyle alçaq göñülli edi. Men anama oşap, mulâyim, alçaq göñülli. Ali daa atıq olmay isteyim, amma şimdiki zamanda atıq olmaq kerek. O da kerek. Tek mulâyim, alçaq göñülli olmay, taptar keterler. Onıñ içün sizge mına böyle tevsiyem bar. Evel zamanda keçe edi mulâyimlik, böyle mulâyimlik demek, skromnost, ya? Atiklek etti bıstrıy, şustrıy. Onıñ içün em alçaq göñülli isteyim sizge tevsiye yapmaq, em atik oluñız, eki taraflama. Amma o, episi anañıza, babañıza bağlı. Baqıñız anañız, babañız nasıl, onıñ içün olardan alıñız, demek. Tevsiyeler ve nümüne, primer. Yahşı, maşallah. Ya ufaq olğanda siz qanda yaşa ediñiz?
Uzaq olğanda? Ufaq. A, ufaq olğanda.
Ufaq olğanda men Özbekistanda doğuldıq biz, epimiz. Soñ Özbekistanda yaşadıq, a soñ mına aytam da, seksen yedinci, seksen sekizinci yıllarda başladıq Qırım'a toplu epimiz köçmege. Onıñ içün menim yaşlığım keçti Özbekistanda, Orta Aziyada. Amma siz endi Qırım balalarısız, onıñ içün ğururlanıñız, Qırımda yaşaymız, Qırımda doğuldıñız. Men qırımlıyım demek kerek siz Ambulep, boğ sesnen. Añladıñız? İyi. Aa, maşalla, maşalla. Nasıl dülber yerimiz var ya?
İyi. Yalta, Sudaq, Kerç, çöl taraflar. Dağ taraflar, oo, men quvanam baqıp. A siz sezesiz sonı, baqasıña böyle tabiatqa, nasıl dülber tabiatımız bar, nasıl Qırım güzel yer. İyi. İyi.
Maşallah, maşallah. Ya siziñ mektepni nasıl edi?
Bizim mektepler on klass edi. Men on klass mektep bitirdim, beş klass muzıka mektep, akkordeondan bitirdim. A soñ başladım Endi ondan soñ, mektepten soñ kirdim endi, demek, orta yurtqa, muzıka yurtuna. A soñ orta muzıka yurtundan soñ konservatoriya, endi böyle yüksek yurtqa kirdim, bitirdim. Ana, öyle oqudım. Onıñ içün aytam da sizge, mektepten soñ mutlaq seçiñiz özüñizge bir lâyıq ve sevgen, birinci, bir üner, i oquñız, oquñız, i episi güzel olur. Belkim sanatçı olursız, o da güzel zenaat, men bellesem. Bütün halqımızğa hızmet yaparsız, halqımıznıñ ögü olursız. Çet memleketke barıp, netersiz, körserirsiz sanatımıznı, onıñ içün o da güzel Zeynep. Añladıñız, başa düştü? Maşallah, maşallah qızlara. Güzel.
Programmamıznıñ soñunda bir yır yırlarsıñızmı?
Ebet, yırlarım. Onı, amma o yırnı programmamnıñ Başında yırlamaq kerek edi, ayda men programmanıñ soñunda yırlayım. Mına Selâmmaleykum, men de keldim degen yır bizde milliy folklorda onı daa deyler taqmaq janrı. Çünki anda taqalar bir söz, söz sözge mına böyle qoşılıp-qoşılıp. Taqmaq deyler, nanizovat. Mına selâm aleyküm, men de keldim alay, Mına selâm aleyküm, men de keldim alay, Atımın başın acımay, cibereberdim alay, Atımın başın acımay, cibereberdim alay. Alayım eken, bulayım eken, şolayım eken alay, Menim yarım meni aytıp, Cerge catıp, cer tırnalap, Kökke qarap, cılayım eken alay. Menim yarım meni aytıp, Cılayım eken alay. Maşallah, sağ ol.
Sağ olunız Dilever ağa. Siz de sağ oluñız qızlar. Pek güzel qısçıqlar. Men isteyim sizge savlıq, selâmetlik, ana-babannen. Mına böyle ösip, quvanıp, quvanmağa bu dünyağa ve ebet baht, seadet, kelecegiñiz parlaq olsun, inşalla! Memnün oldım siznen tanışıp, qonuşmaya. Sağlıñız.
Çoq sağ olunız. Siz de sağ olunız.
Endi seyirciler biz mecburmız sağlıqaşmağa.